Ɛnnɛ nso, Onyankopɔn, yɛmfa aseda ne Onyankopɔn Tweaduampɔn, sɛ wabɔ yɛn ho ban ahwɛ yɛn so ama bɔne biara anto yɛn na adepa bi akye yɛn. Ɔde da koro aka yɛn mfiri ho. Ɛnnɛ kwasie, mekyerɛkyerɛ obi biara baabi a ɔwɔ biara. Obiara, Nyankopɔn nhyira no, wɔma no apɔmuden, wɔma no nyansa, deɛ ɛho kwan bɛfa so bɛtena aseɛ. Ne yɛkɔ so bɔ mpaeɛ srɛ Onyankopɔn sɛ, Yareɛ a atu atɛsie, yareɛ koankɔ, yareɛ a aba a ɛdi ɛnya ɛkunkum binom a yɛnnya ano aduro no, yareɛ koankɔ no, na Onyankopɔn no ɔntɔ nsu kɛseɛ ngu so na ɔmpepa yareɛ no mfiri ewiase na yɛn ho ntɔ yɛn. Yɛda Onyankopɔn Tweaduampɔn ase esiane sɛ yɛn ho nyɛ fɛ nsen wɔn a wɔawuo no, wɔn a wɔansɔreɛ no. Yɛnni ahoɔden nkyɛ wɔn, yɛnnim nyansa nkyɛn wɔn. Nanso ɔno n'adom ne ne mmɔborɔ mu nti, ɛnnɛ yɛte ase, yɛka ateasefoɔ ho, sɛdeɛ tɛkyerɛma di di ahurisie na mogya di afuo sanee no. Aseda nka ɔno Tweaduampɔn. Ɛnnɛ da, yɛyi video wei de akɔ. Ɛyɛ adeɛ a ɛha adwene pa ara, titiriw ɛrekɔma Ghana asɔfofoɔ, atorɔfoɔ adiyifoɔ titiriw, ne Ghana pɛsɛmenkominya aniberɛ a ɛwɔ yɛn so, titiriw nkɔma Nana Ohoahi, Nana Ohoahi, wo kasa dodo. Na na wo ho wɔ he? Obi nim baabi a wobɔɔ w'akonnwa no? Sɛ wobɔɔ no wɔ Manhyia o, sɛ wobɔɔ no wɔ yɛfrɛ no sɛ ɛɛ Ghana nkyɛnso ahemfie a obiara nim. Obiara nim deɛ ɔsi wo hene, ɛne yɛnim wɔ hene a wosuan maa no. Na metie wo ara, metie wo ara, na matie wo akyɛ. Mayɛ dɛ ma follow wakyɛ paa na wiase no ɛm sɛ yɛ kurom hɔ no ɛnokorɛ asa ɛduru baabi a yɛhu no sɛ wopɛ obi asɛm a ɔyɛ bɔne koraa yɛnka Nana Nhu ayi mahu sɛ wo expose ɔbɔfoɔ bebrebee menim ɔbɔfoɔ da ɛyɛ sɛ nka nipa bɛtena mmaa mu na waka ɛnokorɛ na ma follow a mehu sɛ durummerɛ bi na woto ma ne Obi nim. Wotow yɛ ara ma ebi kɔsõ ne yere so. Woto ma ne agradaa. Mmere bi koraa a atwam no, Baduko bi kodidii mmaa atɛm, Ghana mmaa, titiriw Asantefoɔ mmaa, kɔka ho asɛm. Kenneth Agyapong bɛkaa bi. Ɛma wosɔre kasa tiaa Kenneth Agyapong bebree. Wokasa tiaa Kennedy. Ne nyinaa no ɛndeɛ na menim sɛ ɛyɛ nokorɛ na woka because wo se baabi yɛ nokorɛ kasa ɛne wo platform no so nti na me follow paa baa yɛ nneɛma bi aba abɔnten a mete sɛ nana gradaa se wo wo ho ehi ne wabusuafoɔ bɛpaa na kyɛw na kyerɛ sɛ yɛn mfuturo na na wotu gu yɛ ni nti deɛ woka nyinaa na nyɛ nokorɛ nti nsɛm a woka fa obi ne mu nyinaa na nyɛ nokorɛ na ɛnim guasɛ kɛkɛ wo ho ehi mebusa wo mepɛ sɛ wobɛyi ma no Nsɛm a aka faa agradaa ho nyinaa no, na ɛnyɛ nokorɛ. A wotumi kɔpa akyɛw ɛnnɛ, wo ne agradaa ahwi bom, wo ne no na ɛrekɔ na ɛreba. Enti no, deɛ mepɛ sɛ meka twe amanfoɔ adwene ba wei so ne sɛ, video wei titiri no, na kyerɛ sɛ wo ho ahi wo koraa no, woyɛ pɛsɛmenkominya. W'ani bere adeɛ. Ɛsiane sɛ kwakubɔfoɔ bɔhyɛ a wɔhyɛɛ wo no nyinaa no, na wowɔ ne secret akɛseɛ. Na wowɔ nneɛma bɔne a wogye no sum ase. Wowɔ evidence a wonim bebree fa ɔbɔfo ho paa, nanso no woanka. Ɛnam bɔhyɛ a ɔhyɛɛ wo. Nti sɛ nka ɔhyɛɛ wo bɔ no di no bɔhyɛ so deɛ a, nka nneɛma a expose a wo expose no seesei no nyinaa no nka ɛma. Ɛhɔ ne the point. Nhyehyɛeɛ a ɔne no hyehyɛeɛ no, ɔdii ne bɔhyɛ so a. Tie no yie o, Nana Ahoahi, nokorɛ kasa wɔ platform no so. Da biara ɔse nokorɛ kasa, nti me deɛ menim sɛ nokorɛ kasa. Wohu sɛ Ghana fo adwenbɔne wɔ yɛ tirim. Pɛsɛmenkominya, nyaatwom, ayɛ yɛn sɛ yadeɛ. Adeɛ a Ghanafoɔ nim yɛ ayɛ duabɔ, kɔtegye, dua duro. Ɛna deɛ bio, kɔnkɔnsa. Nyankopɔn ama obroni nyansa a ɔde yɛ adeɛ, ɛkyekyere nneɛma, hyehyɛ nneɛma ma daakye. Ɔn sɛ bibifo adwemmɔne wɔ yɛ tirim. Because wo ho ahi no, mebɛgye wo di hunu sɛ, woma Ghanafoɔ gye wo di, nyɛ sɛ me mebɛgye wo di. Woma Ghanafoɔ yɛgye wo di hunu sɛ woka nokorɛ. Woka obi nim ho nsɛm bebrebe, de secret bebree bae. na yɛayɛ very interested sɛ yɛbɛte sɛ saa obi a ɔyɛ sɔfoɔ na ɔdi bɔne wɔ sum aseɛ na wɔexpose no m'ani bɛgyee paa the same thing wode agradaa nso bae woka nsɛm bebree ma ɛgye but ɛnnɛ deɛ sɛ nsɛm a bɛka fa obi nim ɛne agradaa ho no na kyɛ sɛ abɔ wo paa ne apromise wo nneɛma bi ne ahyɛ wo bɔ enti nka ɔbɔfoɔ dii ne bɔhyɛ so a Tie no yie o. Amanfoɔ ntie no yie. Ɔbɔfoɔ dii ne bɔhyɛ so a, nka deɛ wonim fa ɔbɔfoɔ ho nyinaa no, ka wokataa so. Ɛnnɛ wo sɛ ɔbɔfoɔ akum nipa nti, ka nipa kum no, kɔ nkɔ so nkum waa na ɔma wo cars, anaa wɔ ɛne deɛ menim bɔhyɛ bɔhyɛ kora a ɔhyɛɛ wo wɔ deɛ kyɛ sɛ nka ɔdi ne bɔhyɛ so a, ɔtua wo ka a, paa a ɔbɔɔ wɔ no no, nka pɛsɛ me nkum nya, nka wo nko a wɔgya hyɛ bɔtɔ mu. Wode ɔno abusua deɛ ka mo ho ntɔ mo na nka Ghana man yɛ ho nkyere yɛ. Bɛn ɛnɛ no, woanni ne bɔhyɛ so nti no, wo expose no. Meboa. Sɛ woreyɛ adwuma no a, fa nokorɛ yɛ adwuma no. Woreyɛ adwuma no a, fa nokorɛ yɛ adwuma no. Na sɛ wotumi kɔkɔ, wo platform wo kora nkɛsɛ nka ɛkye wɔ. Ohu ɛ nkɛsɛ sɛ ɛkye wɔ because sɛ na wonim wei anaasɛ nsɛm a wɔbɛka fa agradaa na obi nim ho nyinaa na ɛnyɛ nokorɛ a, deɛ bɛwɔ kɛsɛ nka ɛkye wɔ. ɔbɔfo a expose no no deɛ woka no sese yɛ bɛyɛ yɛ agye sɛ deɛ woka no yɛ nokorɛ ohun yi because ɔdi ka ba ɔbɔ obi nim so ɛba agradaa so ne nyinaa no ɛnɛ no wama yɛ ate aseɛ pefee sɛ sɛ yɛ bɔ wo paa deɛ a na kyerɛ sɛ ɔbɔfoɔ nso nsɛm a woka sese no me me tena ase anaasɛ yɛ dwene ho a yɛ hu ne sɛ ɛm sɛ wohwɛ mu a tua wɔn antua wo kɛnti na ɛnɛ wo expose no no Tua wɔn ntua wo ka nti na me ka wei de asi ha. Asɔfofo no nso, Nyame no ne nokorɛ, mogu Nyamesom, Kristosom, no mu ase. Nyankopɔn no ankasa a mosom no na na yɛsom no no, mogu n'ani mu ase. Adɛn? Monnsesa mo adwen. Monnsesa mo adwen, na mmom ho ahi deɛ, meka nokorɛ, wanto no abie wano bɔ dua, wanto no awie sɛ, deɛ monim ara, mese Ghanafoɔ mpaninfoɔ anaasɛ Abibifoɔ ankasa no adwen bɔne, nneɛma tu pɛ nnianim, ɛyɛ, anaasɛ, kyerɛ sɛ, ɛyɛ nipa kum, anaasɛ yɛ, apart from ɛno no, gye sɛ kɔte denden aduro na Abibifoɔ, yɛnim yɛ, asa, yɛanto ne yɔnko adua. Wɔbɛbɔ no dua, pɛsɛmenkominya, ɔkɔgye obi ho sika na watwitwa obi nantini, ɛno nko ara na yɛnim yɛ. Wohu eyi? Wotena ase a, wose baabi a nokorɛ kasa. Ɛfiri na ɛkɔ no, tu wo ho fo na nokorɛ nkasa. Ne, gyae sɛ wodwene wo nkwa wo yafunu ho. Kasa a wokasa nyinaa no, wo nso wodwene wo yafunu ho because kwaku bɔfoɔ bɔɔ wo paa no, ɔdii ne bɔhyɛ so a, nka nsɛm a ɛbɛyɛ nyinaa, nka yɛnte. Nka yɛnte. Nti woantua wo ka nti na w'ani abrɛ. Saa na me deɛ seesei mehu no. Ɔbɔfoɔ ntua wo ka nti na w'ani abere nti sɛ wo so woyɛ adwuma no a yɛ adwuma no ma Ghana man na nokorɛ sɛdeɛ woka sɛ nokorɛ kasa no yɛ adwuma no ma nokorɛ nkasa na gyae sɛ wo nso wonam suma so nti seesei no a wo wo expose ɔbɔfoɔ no yɛnim sɛ nnɛ no wo ne agrada akɔyɛ baako wo ne ɔbɔfoɔ obi nim mu yɛnim sɛ ɛne seesei nso obi na abɔ ɔpaa ɛna wɔ expose no a ɛno nso yɛnim nti make sure sɛ deɛ woka biara no deɛ ɔde bɛba bɔnten biara no yɛ nokorɛ Wɔn a wɔfrɛ ɔfon so yi ade yɛnim wɔn o. Sɛ ɔyɛ wo no so na ano makɔkyekyɛ ho. Ka a meka no so wɔ nyinasoɔ because of deɛ wodi ka yɛ agradaa a na sɛɛ ɛnyɛ nokorɛ. Ɛno nti na meka saa asɛm no. Nti wo nso ma w'ani na hɔ. Ma w'ani na hɔ paa na afei deɛ Ghanafoɔ motu mfuturo gu yɛn ani.